Bonġu Sinjuri u nilqakom għal dan il-webinar ta' ġemma fuq ehm, scams u frodi. Ehm, illum dan il-webinar ħajkun abbinat ukoll ehm, mal-pubblikazzjoni ta' tal-ħames Little Black Book on Frauds and Scams min-naħa ta' Ġemma in kollaborazzjoni f'din l-edizzjoni mal-HSBC Malta Foundation. Infakkarkom illi dan il-webinar qiegħed jiġi rrekordjat u jkun available fuq il-sajt ta' Ġemma minn hawn u ftit jiem oħra. Mija illum għal dan il-webinar għandna lil Mark Drago li huwa l-Head Financial Crime Compliance mill-HSBC li kien ukoll kondribatur għal pubblikazzjoni għal kontenut ta' dan il-ktejjeb li ġemma qiegħda tippubblika ukoll illum. Adrian Vassallo, Chief Operating Officer tal-Malta Post, Anthony Cassar, Surġent fil-Cyber Unit fil-Malta Police Force u David Spiteri Ginger, team leader ta' ġemma u konsulent fil-Ministeru tal-Ġustizzja Soċjali, Familja u Drittijiet tat-Tfal. Jiena Mario Cassar għal darb'oħra niltaqa' magħkom u ħanibda billi noffri naqra ta' kontest biex ngħidlek għal dan il-webinar billi nagħmel referenza għal riċerka li konna minna bħala ġemma eh, għal bidu ta' din is-sena biex nankraw biex ngħidlek kemm kemm hija problema um, din din din is-sitwazzjoni. Um, biex nibdew waħda mill-rapporti li kien hemm fil-medja eh, ftit ilu wera illi skont rapport illi kien ippubblikat um, scams u frauds kienu żdiedu b'260 fil-mija eh, matul perjodu ta' tliet snin. Fi-2019 l-ammont ta' scams and frauds kien il-fuq minn elf kien hemm il-fuq minn elf rapport li kien jirrappreżenta żieda ta' 260% fuq it-2016. Meta aħna bdejna nindagaw biex naraw il-pubbliku x'jaħseb fuq frodi u fuq scams, sibna illi tliet kwarti ta' dawk li rispondew ma jfittxux informazzjoni fuq scams. U minnaħa l-oħra jisu eh, terz ta' dawk li rispondew kienu konfidenti illi jekk ikunu qegħdin fuq per eżempju jaraw website u jaraw offerta ikunu kapaċi, kienu konfidenti li jkunu kapaċi eh, jirrekonoxxu li dik kienet ehm, offerta frotista. Ehm, din issir dan il-fenomenu jisir iktar prevalenti iktar ma wieħed jiltaqa ma ma, ma nies illi illi huma akbar fleta fil-waqt illi tonqos ehm, meta wieħed jikkonsidra l-livell ta' edukazzjoni ta', ta dawk li jkun. U allura wieħed jara wkoll li kemm ir-rol tal-informazzjoni kemm huwa importanti um, biex wieħed jimmitiga um, din il-problema. Um, Kenna 16% illi illi qalu li kienu vittmi ta', ta skem li kważi erba minn kull għaxra minnhom qalu li tilfu l-flus barra ovvjament il-prezz emozjonali li dak li jkun iħallas minħabba dan l-avveniment. 40% ma rapportawx illi kienu vittmi ta' xi tip ta', ta, ta skem ħafna drabi minħabba li ħassew li ma kienx hemm biżżejjed informazzjoni jew inkella li ma nsterqitx informazzjoni konfidenzjali jew saħansitra għax l-ammont li jkunu tilfu jkun ikun żgħir. U sibna wkoll li maġġoranza kbira ta' dawk li rispondew kienu jippreferixxu li jkun hemm xi ħaġa ċentralizzata operata mill-gvern bħala helpline biex ikun irrapportat irrapportat il-frodi. Dan huwa il-ħames il-ħames parti ta', ta, ta l-effort illi qed tagħmel ġemma biex tkabbar iżid awareness dwar kif wieħed jista' jevita frodi, jevita scams, u hemm diversi stejjer li nirringrazzjaw il-Mark li daħal fihom biex biex tom il-ħajja biex najtek ta' diversi tipi ta' każi attwali illi nafu bihom fuq scams u frodi. U nħalli l-Mark jitkellem naqra iktar fuqhom ftit iktar tard, però kif tistgħu taraw hemm diversi u diversi um, approaches illi illi dawn ħadu. Jekk aħna allura ħanibda ħanibda Minnek Mark kellek sem qawwi fil-kitba ta' dan il-ktejjeb. Minn dawn kollha li semmejna f'dan il-ktieb, liem tara li huma l-iktar perikolużi, l-iktar li jistgħu iwasslu għal telf ta' finanzi min-naħa tal-vittma?
kull tip ta', ta skemi jew frodi jista' jħalli telf differenti lill-vittma. Ġifieri m'hemmx xi waħda partikolari li tajt ħadħalli iktar minn oħra, però ehm, huwa importanti wkoll li nifmu illi li l-ammont finanzjer mhuwiex biss l-impatt li daw it-tip ta' frodi jħallu fuq l-individwu. Daw it-tip ta' frodi jħallu impatt um, fuq l-individwu fis-sens ta' anka psikoloġiku, emozjonali, hemm noqqas ukoll ta' self-esteem xi kultant, jew self-confidence, kun hemm noqqas ta' self-confidence fuq vitmi li għaw għal dat tip ta' scams u fraud. U xi kultant anke jwassal għal impatt anke fiżiku, għax meta jkollok daw it-tip ta' affarijiet kollha mbagħad fl-aħħar jwassal għal fiżika. Però importanti mhux biss li nħarsu lejn l-ammont finanzjarju manka fuq l-impatt psikoloġiku u l-effett fiżiku li jħalli fuq il-vitmi. minnaħa tiegħi l-iktar li forsi joqtuni u li nara l-iktar li jkun hemm impatt li jkun painful huwa dawk l-iskems li joqtu lil vulnerabbli. Għax hemmhekk ħafna drabi għalkemm il-vulnerabbli qed nitkellem fuq l-anzjani u forsi nies oħra li ma tantx jista' jieħdu deċiżjoni weħedhom. Barra l-impatt finanzjarju, Hemm l-impatt l-ieħor li jistgħu jaqgħu vittmi wkoll ta' scams bħalma jista' jaqa' kulħadd għall-scams normali, però dawn huma vulnerabbli wkoll għal scams jew frodi li jsiru minn nies viċin tagħhom. U hemmhekk l-impatt ikun ħafna ikbar Għax dawn huma nies li qed jafdawhom ehm, kuljum biex jagħmluhom il-bżonnijiet tagħhom kuljum u meta jkun hemm abbuż mbagħad u jinkixfu jew isiru jafu ehm, l-impatt ikun ħafna ikbar minn li xi ħadd li forsi ma tafux li, li tiftakar li xi ħadd qarraq bik li kien daqshekk close tiegħek l-impatt speċjalment psikoloġiku u emozjonali huwa ħafna ikbar. Però kollha jista' jwaslu għal ammonti kbar ta' telf.
U naħseb jiena illi dan li qiegħed tajt int bħalissa Mark għandu relevanza kbira meta toqgħod qis ikun qiegħed jiġri, qisu xi ħadd daħal fl-iktar spazju li inti tqis personali tiegħek. Eh, jiġifieri vera ma daħallekx f'darek imma qisu daħal f'darek b'mod virtwali u ħatfek minn hemmhekk u ħadlek dak li jinnemmen illi sakemm inti mintix vera espert fl-aspetti ta' ta' teknoloġija u IT, dejjem ħad tħossok vulnerabli u hija din il-vulnerabilità wkoll li wieħed ikun qiegħed qiegħed jeksploitja. David, dan huwa l-ħames ktieb li ġemma qiegħda tippubblika li jirrappreżenta investiment sinifikattiv kemm bħala ħin dedikat għal dan it-topic kemm bħala ovvjament ehm, effort. Kif taraħ dan allura qiegħed jgħin f'dak li huwa e, biex ngħidlek kważi il-focus ta' ġemma bħala li żid l-awareness fuq financial capability? x'in ir-relevanza li tara fih?
Meta għamilna l-istrateġija fil-2017 sa 2019, elenkajna numru ta' domains li huma competencies li eh, wieħed għandu ikun kif tajtaw mlibbes bihom biex ikun jista' jieħu deċiżjonijiet ħafna ħjar ehm, u deċiżjonijiet informati li għandhom xasmu ma' flusu jew flusa. Ehm, ehm, indunajna però għalina strateġija xi ħaġa li mhix bħala xark mandamenti li hija fissa. Indunajna però li ma' dawk id-domains kellna nżidu domain ieħor li huwa huwa financial abuse. Sa financial abuse jista' jsir mod digitali Okay. Um, Nizjed nafuħ bħala scam biex najtek, jew kella jista' tkun um, bħala frodi, u frodi tista' tkun kemm um, elettronika u kemm trad tradizzjonali. U dan għaddejna naraw um, li, li il, ir-rikonoxxenza ir-rikonoxxenza ta' dan it-tip ta' scams and fraud mal-pubbliku ġenerali ma kienieċ daqshekk daqs kemm wieħed jixtieq. U hemmhekk għamilna konklużjonijiet li jisma' hemm bżonn li aħna bħala ġemma li kif tajt il-mandat tagħna huwa biex nedukaw biex nrendu persuna tkun iżjed informata biex tuħu deċiżjoni tajba li nidħlu f'dan l-ispazju. U għamilna żewġ inizjattivi. L-ewwel inizjattiva kienet li inħarsu lejn il-mod digitali, l-scams and frauds li jsiru bl-iktar mod digitali, Hemmhekk studjajna u rajna x'kienu din jagħmlu pajjiżi barra minn Malta, partikolarment ħna nħarsu li żjed lejn l-Anglo-Saxon countries. U dawn kienu żviluppaw kunċett li rajnieh kien interessanti ħafna huwa kunċett ta' little black books. U rajnieh li nistgħu kif tajt nuħduh u nagħmluh tagħna għax li kien interessanti huwa mhux biss li jitkellem fuq skemm u frod, però li jgħidlek x'tagħmel jekk tiġi skemmjat u frodat. Jiena nuża l-internet, naħseb wieħed minn tal-bidu kont, ġifieri għax kont kont involut fil-qafas tal-informatika kemm strateġikament u kemm teknoloġikament, U biex tipprova ssib l-azzjoni li għandek tuħu meta tiġi frodat, ngħidilkom mhux faċli, ġifieri naħseb ħlejt ġurnata fittex il-links u naru dak juħdok u link hija mkisra dak ma juħdokx, eċetera. Allura dal-modell rajni ħtajjeb għax qed jagħti informazzjoni, qed jagħti informazzjoni ta' x'jiġri wara li huwa ħafna importanti. Fatti rajna f'numru ta' eh, garzetti dal-aħħar fejn propju nis li ġew frudati sort of il-panik ta' wara u ma jafux fejn sa jmorru li jfisser ukoll ġifieri l-messaġġ tagħna mhux qed jgħaddi daqskemm nixtiequh. Ehm, li uħadna dal-konċett ta' little black box, issa fraud u scams ehm, dawna ehm, jitbidlu minn sena l-oħra, ġifiri jinħolqu opportunitajiet ġodda li l-frodista u għaxolu biex jeksploitja dak il-frodi, jek nitkellmu din is-sena u s-sena li għaddiet l-ammont ta' frodi li saru li għandhom relazzjoni mal-COVID u mbagħad ma' affarijiet ansiljari eh, bħal COVID ġolna noqogħdu d-dar allura bħal free, free streaming ta' television eh, kien sinifikanti. U l-intenzjoni ta' dawn il-Little Black Books huwa li apparti dejjem dejjem noħorġu l-konoxxenza ta' x'għandek x'tagħmel, dejjem noħorġu l-aħħar noħorġu l-aħħar scams and frauds li hemm li hemm li hemm fis-suq. Din il din il-strateġija, mini strateġija bħalna fisħab ma' l-Imorta Skills Foundation, Infatti magħhom ħriġna sensiela u dawn qegħdin nippostjaw u ta' infographics ta' x'għandek x'tagħmel għal naħseb 35 skem u frod elettroniku differenti u bħalissa L-intenzjoni tagħna però mhux li nifqu bil-Little Black Book biss għax nifmu li għal setturi differenti tal-popolazzjoni il-mezzi soċjali u elettroniċi ehm, mhux neċessarjament huwa l-aħħar mezz biex l-aħjar mezz biex tilħaq. Infatti, ehm, l-idea kienet li ma li, li Skills Malta Foundation nibdew nagħmlu sessions ehm, fil-Kunsilli Lokali. Dawn ma wet ma saru xax COVID, il-COVID ħarbatna. Però hija l-intenzjoni tagħna li bħalissa li nitkellmu infatti iffirmajna Memorandum of Understanding mal-Local Councils Association biex jekk ma jerġgħu ma kunawx ehm, xi sfrattatur oħra bil-COVID, hija lejn lejn Ottubru nibdew dawn is-sessions. Se jiena semmejt li hemm prong oħra li aħna bħala ġamma bdejna nagħmlu. Ehm, nafu li hemm bagħad hemm abbuż li huwa ehm, eh, elderly, elderly abuse. Ehm, eh, norbot ma dak li qal Mark li dan ħafna drabi jsir minn nies ta' trusted party. Ki trusted party tista' tkun membru tal-familja, tista' tkun social carer, tista' tkun il-cleaner, fejn inti daħħalthom f'darek u dawn abbużaw abbużaw minnek. Għamilna sentej naħdmu m'assoċjazzjoni biex l-intenzjoni tagħna kienet nibdew b'ċertu code of ethics għall-istituzzjonijiet finanzjarji biex jsaħħu l-mekkaniżmi tagħhom biex ikunu iżjed viġilanti għal dawk is-sinjali għax il-bank huwa wieħed mill jew istituzzjoni finanzjarja mhux neċessarjament il-bank huwa wieħed mill-entitajiet li sa jmiss u għandu għandu potenzjal li jaqbad li qed issir frodi. Xi ħadd mill-familja tiegħek qed juża l-kard tiegħek għax sab il-bin number miktub u qed jiġbed minna u qed jiġbed ammonti li mhumiex normali taħt il-pattern li kien qed jiġri qabel. Għamilna sentejn naħdmu magħhom, però sfortunatament, ikolli ngħid, ċertu disprezz li meta wasalna biex nippubblikaw kien hemm irtirata, kien hemm irtirat, kien hemm irtirata. Madakollu, bħalissa din naħdmu, din nagħmlu working group mal-Ministeru tal- senior citizens fejn l-intenzjoni hija li sal-aħħar ta' Settembru nkunu għamilna strateġija mill-ġdid ta' kif sa nindirizzaw dan it-tip ta' frodi, financial elderly abuse, u optimisti li nagħmlu tajjeb għas-sentej li tlifna u nkunu f'sitwazzjoni li nkunu ħafna iżjed viżibbli f'dan l-istadju. Riċerka sfortunatament empirika m'hemmx fil-pubbliku, nafu li ssir, dal-aħħar rajna interview minn CEO ta' wieħed minn żewġ banek il-kbar li bla tlaqliq qal li Kemm kien taken aback, surpriż mhix il-kelma t-tajba, inħasad kemm faċċa u miss ma' tat-tip ta' abbuż f'Malta. Ġifieri s-sinjali kollha juru li din hija sitwazzjoni li ngħixu fiha sta tiżdied għax aħna bħala popolazzjoni nikbru qegħdin, ġifieri il-forecast tal-popolazzjoni juru li minn hawn sa ftit ieħor 14-il sena oħra 35% tal-popolazzjoni ta' tkun iżjed minn 65, mela il-potenzjal ta' dal-frott sa jikber, sa jikber. U huwa importanti li entitajiet hemm barra li għandhom x'jaqsmu u għandhom rol li jistgħu jilagħbu biex nedukaw, biex nsaħħu l-mekanizmi tagħna jkunu parti minn din l-istrateġija u nusa din l-opportunità biex ngħidilhom li aħna bil-bibin miftuħin lesti, eh, anzi nsaqsukom biex tħlu magħna biex ukoll nuħdu dan is-suġġett il-qudiem.
Thank you, David. Um, naqbel mija kelli da suġġett um, jimmerita um, diskussjoni um, ampja. Um, jina uh, kont ukoll uh, involut f'dan l-inizjattivi li qiegħed issemmi. Għandu daħallek ftit qed nara kumment li mhm. għandna nies barranin għal daqstant għandna il-bubli. Persuna waħda kien hemm bdejn bil-Malti ma nafx jekk kif trid tkellem. Jekk irridux naqilbu bl-Ingliż. Le, jiena l-protokoll huwa jekk għandna nies barranin nitkellmu bl-Ingliż. Ok.
Għalikom all right, sinjuri? Mhux problema.
Problema. Ok.
Right. Um, I would like to, at this stage, launch um, a poll that we